sɔpɔta o paki da ɖe anyi enunya ee be gode o ʋi ye nunyatɔ va le nyanya ma ee ɖeko gble enunyatɔ ne va nya ƒe awu kple nusianu ya problem mele ŋuti o vɔ go gɔme goa ele very dangerous ese me ɖa ɖe ne srɔ̃ ya be ma nya ƒe o go o. kusi kɔ ɖe edzi na soki ne si ɖe ƒe ɖe sue ɖeka eve etɔ̃ na ame etɔ̃ ate ŋu afia nakɔ sia ese nya me la ɖe.

va kpɔe nya be nyɔnu goya ko lé ŋku ɖe dzia, ne srɔ̃ menyɔ vɔ ne ŋɖe ɖe gbɔ alé be ede gbɔ me. Nɔba tu esrɔ̃ ma nya gosia si agbɔna va ɖe o. Ewɔ nusu o. Eh? Ne mi kple srɔ̃ mi ɖo aba dzi ya mi le nu ma wɔ ge ada ɖo mɔ nɔ ya ɖe megoa mi abe te mi le zo me ma mi o ebia be mi ɖe zu ezua mi ma ŋusẽ nu te jɔna le zu ela keme ela keme ɖu nɔ tsea ne yi ɖe zu aɖui gake ne wokɔe da ɖe gbadza dzi ne kɔ ko eɖukɔ ema ma nɔ me la ke avɔvu ɖe akɔ lɛ Ne be anye nu su tɔ tɔ tɔ me esɔ me ga nya go sia ɖe keke na ɖe o. Nya tɔ gblɔ me le nɔ. Mm. Ne sia ne ƒue ne wa ƒue. Egbe anyɔnu wa do sɔpɔta le ɖeka keke tɔ. Ne wo ɖe ko sɔ de nu gome. Ne wo ɖe ko kɔ de nu gome. Ya ta eva wɔ ebe wo va le sia ɖe be ne ŋdɔ ne ɖui fa ya wo va le sia ɖe gba ya ye. Nyɔnu tɔ nye be ne esi le be ne ɖe go ɖevi ko nye be na nye. Zi ɖeka.

Na aʋa dzɔ ye woyi aʋagbea dzi wòsesẽ kakakaka ne wogbɔ va. Wova xɔna nyɔnu megbe le godzi ye wokɔ ɖana le axɔsɔ dzi. Ko sɔ ɖuna aʋa. Wosona nyɔnu ma alidzi dzo nu wova ɖana a egbe ɖa ɖɛ. Fifia wòagava nɔ goma ɖe si ɖe dzi kpɔ le sasa. Nyɔnu yiwo pete le pad do ɛ woado le aƒeme ko woaɖe ko asɔ ƒu gbe pɔa. Womaxɔ ƒe blatɔ kafi woazu dɔnɔ. Nye tɔgbe azu ma le gblɔ. Ado pad. Edo le aƒeme ko wodo nu ma kɔkɔ ƒu na mi tɔme pa. Eŋu va me ko woɖe ko wosɔ ƒu gbe ɖe afi sia afi. Eɖewo le avu sɔe. Eɖewo le kisi ekɔe dzoe. Madzi dzo azu nu bubu. Ame nyɔnu ɖewo le gbɔwole yɔ be azetɔ mɛ na ɖe kɔ le kise kɔ megbe le godzi dzoe. Ezu azetɔ. Mɛ sa aze o vɔ ezu azetɔ. Nyɔnu megbe le godzi sa ɖe mía mama ɖewo nya ne. Wakɔ esia. Fifia wo be ŋkume kɔ. le Zãvania.
Ye nye nya wobe mase le zã yo le bebie mazubi ye gba mi mi do ye da nyɔnua esɔ ɖo kɔe be sɔ kple nufu hmm. dada gbɔgbɔ ge ɖo me nuwo wɔ le ta yovu le fia yovu nya be ɖe Mía mamãwo megbe le wo dzia power le eme. Ese ya me la ɖe. Ame ɖe ne dza ɖapa fia ne wo gbata gbata ne mamãwo ɖe wo megbe le wo dzi no ƒo ŋkume ne meku me kɔna zi ɖeka. No sa gbede ame ko me ŋkume gblea egbe le wo dzi ko kɔ ƒona ŋkume ne. Wofle. Ya agagble. Ese ya me la ɖe. Le blema fifia woate gbɔ be ne wosa ka ɖe nɔgbe na be nadzi gbe le godzi be ke wonya sia ya fli ge wole kple koklo la pete woaɖe kple ahame aɖu ne nye ŋu nɔ. Hmm. Eɖe asi ya da ɖe gama. Ta. Nu yɔ wole xixia gblẽ. Ewɔe le gbɔgblɔ be yi mele azetɔ menya dzi o. Ye va xɔ bɔn ke zo kara aze zi. Eva xɔ bɔn ke zo e tsevie aze le si. Ye kplɔ sɔ wole nu ɖa na wo kple viwo mi le ɖuɖu. Ye ele gbɔgblɔ be yekple azetɔ yewo medo aka. Aɖu nu aɖu nu sia nu. Manyɔ kɔ viwo ke le aƒeme dze zu azetɔ. Elabe wone gbɔvi ma wonena gbɔgbɔ ɖeviwo. Egbɔvi ɖe le axɔ fia ma dzidzɔ ko tukaɖa dɔ ɖe mi kple srɔ̃ dome. Eɖewo menye ɖe ele gbɔ dɔ lo. gbɔgbɔ ke le nyɔnuvia sia ekɔ le nu ɖa ne srɔ̃wa le ɖuɖu ma ye zɔ le contrôle que mm. prepes eze nya me ɖa ɖe enema wo le ma fifia tɔgbe ekafa nyɔnu be règle fifia no o de wọn be vania o règle no fifia Nukpo blɛ ɖo rɔba sɔ dagbe. Ya mɛnɔ sɔ dagbe kisi sɔ ne avu sɔ ne. Ifia ɖeko la wɛ ɖo. O ŋ gba nya ne. Enyɔ etɔ anye be nu ma ne ne de ɖi ye sɔ de rɔba me a. Ɛ ne sɔ de rɔba me ɖe. Enyɔ etɔ anye be ne fi ke le te ɖe gbe ŋtia edze be na ku do na ɖi. Ke nye be nu ma za me le lo edze be na ɖi. Vɔ ne me te ɖe gbe ŋti wa.

Gake gbea nyɔnu ɖewo le la, le dugãwo me fia la, ne wo ne wodo le aƒe me ne wosrɔ nusu be yemadɔ gbɔ ko me melɔ̃ yi o. Eo enye dɔ na wo wɔna. Dome gblẽ. Efia ɖe nyɔ be na nyɔnu nenɔ asi ɖe anyi me aɖa nu na srɔ̃a ŋusu ne. Aziame
mele teƒe o. Ekpɔ be amewo le amewo ble. Wole gbɔgblɔm le Biblia me ke be ɖe, ne èdo le aƒe me la, ne vɔ na wòa, hafi ŋutiwò ne wokɔ adze be ŋkeke atɔ nekpe kafi nawa nava ne wokɔ ŋutiwò hafi nage ɖe fiasã me alo nage ɖe gbedoxɔ me. Vɔ fi sia nyɔnuwo do le aƒe me wova se ye so le ata ɖe wodzi be yewole Mawu yɔ. Meso o tse o gake woyi. wole kɔ ɖum. Ye ta ne nyɔnu do le aƒeme ye mi kplɛ wònye be geke mi le teƒe me loo mi kple mia mlɔ anyia, edze be kpatsi ma nenɔ asi o alo edee ɖɔ nàkɔ so àkɔ so aba be domedome aƒo pɔɖa ɖe edzi ye vɔ. Ke azɔ maƒo o. Nenema wòle ma. Fifia amegãwo le gbɔgblɔ na be edze be míewɔ dzeenɛ ɖa egu. Kafi míaɖu azã le kɔ eh, klikɔa, míawɔ eh, dzeenɛ ɖa egu ɖeɖe. Elabe ke mi gbɔna vi veve wɔe be ne mi dansi tsa mi be nyɔnua ne bɔbɔ ale mi wɔ mi do gu. Numɔ be te va wɔe be

Da ne mi dza ɖu eh, asa le klikɔ la mi dza wɔ dze ne la gu ɖe ɖe. Mi la do ama egu ma. Ye mi dzi na mi adza fi de me. Mi aƒo mi anɔnɔ fie fie fie fie asɔ do si mi ale. Egu ke wɔ me nya kple ke nya bete ele condemn. ye míakɔ tsimaƒu gbe ɖe mɔga dzi evɔ ke mízu born again woagbugbɔ xlẽ gu me kɔwo na mí zɔ be ne wɔ nu ya egoe ne wɔ ya egoe ne wɔ kea egoe ko ke míle born again enye nu yi ke nye dɔɖasi le mía si be be ne míawɔ ne dɔ ɖewo lea ne míaganɔ wo lém o lo egbea ye ta ne nye nu sue kpɔ be yeɖuɖɔ nyɔnu me mi to me kpɔa edze be nanɔ aka ɖu Aka.
Naɖu aka. Gboma me. Afɔ aka, afɔ aka, aɖui. Ne le bla vɔ aɖui. Vɔ ne fia be ne le ɖu na nɔ wɔ. Hmm. Edze be na kpam. Hmm. Eya be wo be ɖeka dza ɖe gbɔna kpɔ be ya yi srɔa ne yo kple yo dza doa ne yi me ɖu lɔ ŋtsi o kpa me lɔ na be ya tɔ yi gbɔ. Gake eke wo kple nyɔnuɔ vava mewɔ kɔnu nɔ. Vɔ nyɔnua me medzi na vi o. Gake ke mewɔ nɔ dzi vi, evi velea wo gadzi nyi sɔ so Amerika sɔ ve. Nye me ɖe guma nɔ kɔe kɔ wo dzi vi. Ekpɔ ɖa ɖe tanu mɔ wa enye kɔ ne nyɔnu tse. Elabe nyɔnu ƒe nusẽ enye ƒe nyɔnu me. ta ne eɖe asi nu sugbe nyakɔ aɖe le fi ma de ko wò ŋutɔ tse dalut.
Nyɔnu tsɔ ma lé mikro. Wole na mi, wole na, wole na mikro. Ekpɔ be nu ke me dzi be magblɔ so afla lɔ aʋa me nya ŋutia, aʋa ezoti wue. Eze me ɖa. Ezo tsi ʋue. Eʋu me dona to nusu me fuma. Nusu me tsi na gbɔto. Ta ne nu si nyɔnu ɖo ɖe maʋa menye naneke o. Nyantɔ gblɔ me li. Gake nyɔnu ƒe nyɔnu mea, it's a very very dangerous be nàkɔ aɖe kɔ ɖu ɖe afi ma. Ba gama wodzi wò tɔe. Fi ma wogba dzi ɖe eŋu ɖe dzi wole. Ta ne le wò afi ƒode wò nye ya ɖeɖe gba ŋgɔ. Oo gake egbea mɔ le gɔgɔ be nye kɔ ɖuɖua nya nye mekpɔ. O efo nye nya ma ble o. Me gbɔgbɔ fia nu ku ɖe nu mɔ ŋuti sugbɔ. Fifia nye nyɔnu agbogbogbò kaka be sɔ si amia ɖe.
Ne nɔtɔ magbe ya ɖe nɔ. Ne nusu nyɔnu sɔ ƒe nu kɔ gbugbɔ oƒe aʋa ya wò e wò na wò nafɔ ye nyɔnua sɔ mia egu le nyɔnua. Emɔnukpɔkpɔ mele be nusrɔ̃ ne na fɔkɔ ɖe ƒe nu. Ne le ɖuɖɔ kaka nye be ɖuɖɔ ne ne le ɖuɖɔ kaka na fɔ na wɔ ɖo ne nye be medzi be adɔ nyɔnua gbɔ nye ne da va. Vɔ nyɔnu ɖewo be nya da. Mele te vɔ. Ame wu nue ma ewu ame ɖe. Sperma ame.

Enu yɔ pete ɖe enu wònye be míanɔ sɔsrɔ̃. Nenye be nyɔnu megale nu kpɔm nyuie ɖe o ye wònye be esrɔ̃a ɖe me sperm wòkɔ tsitsi ɖe eme ŋkume via tsitsi ɖe.